Croeso nôl i bennod ddiweddaraf o'r podlediad Momentum, The Making of a Business. Dw i'n falch iawn o gael cwmni Dan Grant ar gyfer y bennod yma, sef sylfaenydd a pherchennog Pen Wiwar. Brand dillad Cymreig sydd wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru ac sy'n dathlu treftadaeth, creadigrwydd a chynaliadwyedd. Dwi'n edrych ymlaen i ddeall mwy am weledigaeth dan, yn ogystal â'r realiti o adeiladu busnes newydd mewn marchnad mor gystadleuol. Mae'n frand hynod boblogaidd yma yng Nghymru, felly gadewch i ni fynd amdani a chlywed mwy gan Dan ei hun. Croeso i'r pod. Shwmae Dan, nawr, ni 'di cael lleoliad ffilmio ffantastig i'r bennod yma yn y shed yn y Felin Heli. A ti'n sôn bod yr ardal yma'n bwysig i ti a'r brand, ond nid dyma yw HQ Penwiwer na, elli di sôn bach am y busnes a sut ti'n rhedeg e o ddydd i ddydd? Ie, so mond fi ydy'r busnes rili. Yym yym fi sy'n fatha trio neud bob dim, ond er bo fi'n deud hynna mae o'n Dwi erioed 'di deud 'di o ddim yn fi, mae o bob tro 'di bod yn 'we', dwi bob tro'n referio fo ato fo at 'we', ma' 'na lot o bobl sy'n involved hefo fo, yym, fatha'r artists dwi'n dwi'n dwi'n gweithio efo, dwi'n cydweithio efo fo, ma' nhw'n rhan mawr ohono fo. Ond rili fi sy'n neud yr yr stocio, fi sy'n sortio'r dillad i gyd, yy gweithio efo'r printers, yy a mae o i gyd yn digwydd dal o fewn yym spare bedroom yn tŷ mam, so um, mae wedi symud o spare bedroom yn y fflat lle nes i gychwyn efo fatha deg, 20 o t-shirts few years yn ôl a wwan mae wedi cyrraedd y pwynt lle dwi wedi cymryd drosodd hen bedroom fi yn tŷ mam, so ie. Yeah. A le ddath y syniad? Uh, nath o actually dod um, So ie, nes i nes i ffwr' basically, so es i ffwr' i drafeilio am blwyddyn, yym a dwi me'wl fatha profiad o fynd i ffwr' a gadal adra nath nath dechra'r syniad i fi, dwi me'wl nath o jyst roid y perspective 'na i fi, yym a neud i fi fatha methu adra. Ie. Yym a nath petha jyst clicio dwi me'wl a nes i kind of sylweddoli fatha bod 'na ofod, bod 'na wbath 'dan ni'n 'dan ni'n methu ella yn gogledd Cymru a dros Cymru rili, yym a dwi'n meddwl jyst y perspective 'na o trafeilio nath nath neu' fi sylweddoli hynna mewn ffordd, ie. A mae'n frand hyfryd a t'mod... Diolch. ...yn amlwg yn yy cadw i ddyblygu'r brand yndwyt ti ond rhai' fi ofyn o le ddath yr enw Pen Wŷr Wen? Dwi'n lyfio'r cwestiwn 'na. Yym ie pan ti'n gweld gwallt coch fi dwi'n meddwl ti'n kind of sylweddoli straight away 'di o'm yn 'di o'm yn rocket science yym. So y y wiwar goch dwi yn referio at pan dwi'n deud pen wiwar, yym ma'r wiwar goch yn fatha yn amlwg yn creadur sy'n reit brin, yn Ynys Môn nhw 'di'r unig yym fath o o wiwar sy' yna, ma'r ma'r wiwar llwyd 'di mynd mewn ffor'. Ond i fi yr er bod o'r enw fatha mae o mae o'n creu ryw fath o naws o fatha hwyl a jyst bach o laff, dydi o'm yn serious a dwi me'wl bo' hynna'n yym fatha nod at y, at y brand rili, does, dydy o'm yn rhy serious, mae o'n bach o hwyl. Ie. Ond yr ochr arall o'r enw rili ydy, mae'n mynd yn ôl at pan o'n i'n ifanc, gweld Wiwar Goch yn y gwyllt yn Ynys Môn oedd fatha profiad gyntaf fi o yym, be 'di'r gair Cymraeg, fatha sense of awe, fatha O, ie, yr ie, kind ie. of fatha waw. Ie. A dwi'n meddwl hynna dwi'n trio creu efo'r brand ydy bod ni'n creu dillad sy'n adlewyrchu hynna, sy'n sy'n creu yr teimlad yna eto, a wneud i pobl yym Cymru a bobl ledled y byd kind of sylwi fatha, waw, be ganddyn ni yma yn Gymru? Dyna ydy'r teimlad dwi'n trio creu. Wyt ti'm eisiau creu brand sy'n rhy gorfforaethol falle, ond timod, yn amlwg mae lot o waith meddwl 'di mynd mewn i hwnna. Ti'n sôn am dy brofiad di o fod dramor. Yym, ges ti unrhyw brofiad ar yr ochr busnes cyn dechrau rhywbeth fel hyn? Yym, Ddim rili, yym pan es i ffwr' hwnna o'dd yr profiad gynta' ges i, so s- dwi'm 'di astudio busnas, dwi'm 'di neud ddim fath o busnas erioed rili. Yym dwi digon ffodus actually i fod ma' nhad fi a a mam fi fatha yn yn self employed mewn ffor, ma' nhw 'di fatha cychwyn busnesau eu hun ers oddan nhw'n ifanc a ma' nhw 'di adeiladu busnesa' nhw yym a ma' nhw 'di byw off of o, so dwi 'di kind of gweld yr ochor o gweithio'n galad a jyst grafftio ers o'n i'n ifanc dwi me'wl a fatha dwi wedi cael y tyfu fyny, dwi wedi mynd fewn i swydd a, a mewn ffordd trafeilio nath roed, fel o'n i'n dweud gy- dwyth- gyna, roed y persbectif na i fi i wneud i fi sylwi bod fi isio trio mynd fewn i busnes, isio isio trio cychwyn wbath yn hun. Pam o'n i ffwr, um, nes i, o'n i'n byw yn Sydney am, am rhai misodd a oedd gan o fi'm swydd ac o'n i'n desperate am swydd a nes i just aplaio am swydd um, mewn sales. Yeah. Um, ac o'n i rioed yn un byd fel o blaen, ac o'n i just ddim yn meddwl swn i'n ffit i'r job, really, a nes i mynd amdano fo, a swydd oedd, basically, oedd um, gwerthu yn y maes cynaliadwyedd, gwerthu um, solar panels, so dydy o'n really yn hynna anodd yn Sydney, because mae'n ddigon o hael, mae pawb eisiau solar panels. Ond nes i actually neud job really, really sal. O fewn wsos yn y job, nath nhw ddeitha fi, you'll be fired tomorrow if if you don't pick up the slack ac o'n i'm 'di gwerthu'm byd ar ôl fatha drost wsos so gynno fi ddiwrnod basically fatha profi'n hyn a es i allan y diwrnod yna a nes i neud dau sale a ers hynna nes i kind of dwi'm yn gwbo nes i ddychryn yn hyn rili cos nes i fatha rili gweithio'n galad yym a roid yr oriau fewn i trio rili pwsio fy hyn a i wella'n hyn yym ac nes i weithio yna am chwech mis ac o fewn y chwech mis yna, y tri mis olaf yn y swydd basically fi oedd y fatha top seller drost Australia i gyd so gynnon nhw fatha branches yn Sydney, Melbourne ac yn Perth yym a fi nath fi oedd yn gwerthu'r mwya drost y misoedd dwytha yna mewn ffordd a lot o'r stwff nes i newid o fewn y busnas nes i kind of fatha rili trio newid y strwythur a a ag y ffor oedden nhw'n gwerthu a nes i newid bob dim er mwyn siwtio fi ond yn y diwadd nathon nhw kind of cymyd hynna i gyd or wrtho fi a nathon nhw newid strwythur y busnes i kind of y ffor o'n i'n gweithio mewn ffordd so basically long story short so dwi me'wl nath hynna neud i fi sylweddoli fatha bo' fi'n gallu yeah. neud o bo' fi'n gallu neud wbath yn hun yeah. so pan nes i ddod adra o'n i just lot mwy confident yn yn hun bo' yeah. fi'n gallu neud o um, So nes i jyst mynd amdani. Na, mae'n anhygoel. Yeah, yeah. Ti'n fel bod ti'n ffeindio rhywbeth mas amdano dynan yeah, uh, yn y broses mewn ffordd. Yeah. Ti'n edrych ar un agwedd o fusnes fyna, dwi ti'n ochr gwerthu yeah. neu delio gyda pobl, a ti'n mm -hmm. sôn yn gynharach mae ti yw'r busnes fan hyn. Mm. Mae fi tipyn ddiddordeb yn yr ochr ymarferol o redeg y busnes, mm -hmm. to, o ran creu'r uh, y dillad uh, sydd da chi. Falle mm. sonio ychydig am hwnna i ni. Ie. Yeah. So, ie, yeah, mae hynna'n un peth fatha, dwi'n rili really licio fatha yr cyfle fel 'ma, 'c'os dwi licio bod fatha'n rili transparent am y whole process, fatha, yym, er bo' fi 'di deud gynna, na fi sy'n neud lot o'r gwaith, mae o i gyd amdan fatha y pobl eryll dwi'n gweithio amdan, so yr proses o gychwyn i diwedd. Yym, dwi'n gweithio, dwi'n gael y syniadau yn amlwg o'r ardal dwi'n byw, dwi digon ffodus i gael yn nwy'n fyny a gael yn eni yma yn gogledd Cymru a ti mond yn gorfod stepio allan ar step ar y drws a ti'n gweld be gannon ni yma, yr tirweddau a byd natur, mae o'n hollol hyfryd a mae bobl yn trafeilio o bob man drost y byd i ddod yma dydy so yn gychwynnol mae'r syniad dydy o'm yn rhywbeth anodd dwi'm yn ffeindio fatha dwi'n gael syniadau bob diwrnod mae hynna'n rhywbeth sydd jyst yn dod yn naturiol a jyst cerdded allan dwi'n enjoyo cerdded y mynyddoedd so dwi o hyd yn cael syniadau am, am pa ddyluniad i wneud nesaf Ar ôl hynna dwi wedyn yym un o'r petha pwysica i fi ar rhan y busnas ydi yym cyd-weithio a yym dathlu yym pobl creadigol a artistiaid sydd yma yn Cymru. Dwi me'wl ma' gynnon ni 'dan ni mor ffodus ma' gynnon ni gymaint o pobl sy'n neud petha rili rili cŵl hollol ffantastic. Hmm. Yym. Am y ffordd dyna dwi'n trio neud efo'r busnas ydi gweithio efo gymaint o artistiaid dwi dwi'n gallu a dyna pam pan ti'n sbio ar y dyluniadau a'r dillad fatha ma' nhw i gyd bach yn wahanol fatha ma'r dyluniadau i gyd holl- yn bach yn twtsh yn wahanol o'r wrth ei gilydd because dwi'n gweithio hefo artistiaid gwahanol so Yym yr un Porth Neigwl yn fan'na ma' hwnna 'di gael ei wneud gan Sioned Medi Evans ma' hi'n byw yn Nefyn a ma' oeddwn i eisiau creu dyluniad sy'n dathlu Porth Neigwl sy'n ardal rili rili brysur lle ma' pobl yn syrffio yn dod i syrffio a ma' nhw'n trafeilio drost y byd i ddod i syrffio yno so ma' ganddo hi'r fatha'r yr connection 'na i Nefyn a Porth Neigwl so o'n i'n meddwl 'sa fo'n rili cŵl defnyddio hi. Yym ma'r un cnicht yn fan'na 'di gael ei wneud gan Gwenno ma' Gwenno'n gweithio i'r Parc Cenedlaethol yym a eto ma' hi jyst yn rywun sy'n rili rili enjoio neud gwaith celf ond hefyd yym cerdded y mynyddoedd so Dwi'n trio fatha neud hynna, dwi'n trio fatha dathlu nhw hefyd a dwi'n trio neud hynna ar yr cyfryngau cymdeithasol, fatha roid nhw yn y ffrynt a dangos fatha ddim yn fi ydi o, Ie. gwaith nhw ydi o a maen nhw 'r un mor bwysig a ag y brand Pen Wiwar hefyd. Ie. Yym, ar ôl wedyn kind of gweithio efo nhw a gweithio ar y dyluniad, dwi'n mynd fewn wedyn i'r cam nesa sef yym gweithio efo'r printers, so dwi digon ffodus i gallu gweithio hefo Peris and Co sy daw- lawr y lôn i fi yn Pen-y-groes. Yym. Nhw ydy screen printers fi, so maen nhw yn screen printio bob dim um, ar y dillad iddo fi. Um, a dwi'n gallu gweithio'n quite agos efo nhw ar rhan fatha quality control, ti'n gwybod fel, fatha yeah, siŵr yeah. bod y print ac y lliwiau i gyd yn gweithio. Um, da ni'n mynd nôl gymlaen ar fatha pa lliwiau i ddefnyddio. Um, dwi'n gadael nhw iddo fo wedyn, maen nhw'n really good ar beth maen nhw'n neud, maen nhw'n just yn hollol ffantastig, maen nhw'n yeah. neud y gwaith i gyd. A wedyn fi sy'n wedyn yn neud yr, yr ochr um, cyfryngau cymdeithasol a, a trio gwerthu bob dim wedyn. Mae lot fawr o waith meddwl 'di mynd mewn iddo fe yn does e? Tibod, i i bob un o'r crysau a shwt ti'n cynrychioli'r yr ardaloedd lleol, y lliwiau hefyd, a yn amlwg y defnydd o unigolion a busnesau er mwyn creu cynnyrch sydd yn un unigryw. Ond ti mewn marchnad cystadleuol yn ti. Sonia ychydig am yr farchnad wyt ti ynddi a falle t'mo' pwy yn union wyt ti'n targedu gyda'r cynnyrch 'ma? Ie, dwi'n me'wl bo' hwnna'n rwbath dwi 'di kind of sylweddoli wrth wrth bildio brand fatha, fel o'n i'n deud, does ganddom ni'm y profiad blaenorol, ŵan dwi'n dechra sylweddoli fatha pa mor gystadleuol ydi o, dwi'n me'wl... Ie. ...bach o naivety yn cychwyn allan fatha jyst kind of mynd amdani a jyst meddwl o na, na'i neud neud o weithia bydd o'n fine fatha, ond ŵan dwi'n me'wl yn y blwyddyn neu ddau dwytha dwi'n kind of gweld pa mor gystadleuol ydi o. Yym yn amlwg byd ffasiwn, yym a fast fashion yn amlwg fatha ma' dillad ar gael mor rhad yym a ddim dyna dwi'n trio creu yym dwi'n trio creu wbath sy ddim yn rhad iawn mae o mae o mae o'n costio bach mwy na 'sa chdi'n disgwyl talu dwi'n meddwl yym Ond dwi'n meddwl dyna sy'n kind of helpu fi ydy bod fi'n wahanol yn y ffordd yna. Dwi'm yn trio creu dillad sy jyst yn rhywbeth dych chi'n mynd i wisgo unwaith. Ie. Dwi'm isio creu dillad sy hefo graphic cwl, newch chi jyst prynu a meddwl, O, dwi 'di cyrraedd Wyddfa, dwi isio, dwi isio t-shirt sy'n deud Wyddfa arno fo. Ddim dyna ydy o. Ddim dyna ydy'r targed audience dwi'n mynd amdan. Mae o amdan pobl sy'n 'di cyrraedd Wyddfa, sy 'di lyfio Wyddfa, sy wedyn isio dillad fedrith nhw wisgo adra, sy'n deud Wyddfa ar fo, ond wedyn bod nhw'n mynd i cario mlaen wisgo fo'n blynyddoedd because maen nhw mor proud bod nhw wedi cerdded y mynydd yna, maen nhw'n proud o'r iaith Gymraeg, maen nhw'n proud o bod nhw wedi bod i Cymru a bod nhw wedi cael amser hollol ffantastig yna a maen nhw eisiau mynd â darn o Gymru yn ôl adra efo nhw mewn ffordd. Yym, dyna dwi'n trio creu. So maen nhw'n teimlo'n rhan o rhywbeth a'n amlwg, timod, mae yna rhywbeth iddyn nhw gadw hefyd yn y sefyllfa a'i gofyn yn ôl, yn y fe. O't ti'n sôn am fod yn naïf ar y dechrau. Fan y waith cynllunio ath mewn i'r busnes, achos mae yna beryg falle byddet ti heb ddechrau'r busnes os na fyddet ti'n naïf ar y dechrau. Ie, dwi'n meddwl, ie. Dwi yn person sy yn fatha, yym, be di'r gair? Dwi yn licio fatha rili planio pethau allan gymaint â dwi'n gallu. Dwi'n, dwi'n, anaml iawn i jyst jympio fewn i rywbeth. Dwi'n licio fod yn organised a a neud ymchwil fi. Yym ond efo hwn o'dd 'na definitely ochor naivety cyn i fi gychwyn. Swn i'n deud nesh i probably treulio tua tri, pedwar mis ella cyn i fi actually fatha deutho neb bo' fi'n neud o. So o'dd 'na lot o waith cynt. O' 'na lot o waith prepio yym meddwl am syniada, meddwl am dyluniadau, yym gweithio ar y dyluniadau, chwilio am yym, printers, sa'n gallu wneud y job, chwilio am y dillad cywir oedd yn mynd i ffitio'r brand hefyd ac roid yr ansawdd o'n i'n chwilio amdan. So wnaeth dipyn o'r gwaith yna cychwyn tua tri mis cyn deutha pobl bod fi'n wneud o. Ti'n ti'n wneud hwn hefyd wrth weithio mewn swydd arall yn dwi ti. So, ti'n ti wedi dechrau rhywbeth. Um, yeah. A mwynhau'n her yn ei hunan, ond falle bod e'n beth da hefyd uh, pan yn dechrau busnes. Dwi'n meddwl bod o, fatha, dwi'n meddwl swn i'n dweud rhywun sydd fatha eisiau cychwyn busnes, fatha, dwi'n gwybod, ond profiad i, anyway, fatha, mae gallu gael yr, um, swydd arall, llawn amser neu rhan amser, be bynnag ydy o, sy jyst yn wbath sy dych chi'n enjoio ond sy hefyd yn wbath fatha sy'n talu'r biliau, sydd fatha yn rhoid yr yym yr cysondeb a sy'n rhoid yr lle saff 'na iddo chi a ddim gorfod poeni am y bil nesa a yym ia, jyst byw basically. Mae hynna wedyn i fi, mae wedi rhoid y rhyddid i fi gallu fatha bod lot mwy risky hefo'r busnes yma. Dwi'n gallu jyst trio gymaint o bethau yeah. heb gorau poeni am yr bil nesaf yna, because dwi'n gwybod mae'r swydd llawn amser yn mynd i gwachad rôl hynna iddo fi. Um, yeah, so mae jyst yn free reign, which sy'n really cool. Dwi'n mynd gorau fatha poeni amdano fo ar rhan fatha bod o'n talu fi, dwi'n gallu jyst mynd amdano fo a jyst trio gymaint a dwi'n gallu. A fel 'na dwi'n gweithio, fel 'na dwi'n kind of gweld o am y blynyddoedd nesa ydi, ers i fi cychwyn ydi fatha, gynna fi few years ŵan o fatha jyst bildio fo, jyst trio adeiladu fo gymaint a fedra i i'r lefel lle ella gobeithio un diwrnod neith o talu fi llawn amser, so hynna'n rili cŵl. Yym, dwi'm yn gwybod eto, ella bo' fi yn enjoio fo fatha wbath sy ar yr ochr. Ie. Ta ydi o'n mynd i fod yn wbath sy'n llawn amser, dwi'm yn gwybod, ond... ie, dwi efo'r flexibility 'na ar y funud i jyst fatha treialu hynna, ecsblorio hynna. A mae'n swnio fel bod ti wedi uh, datblygu ar yr ochr uh, gwerthu, uh, ti'n sôn am yr ochr creadigol, uh, mae yna wahanol agweddau o fusnesau, mae rhaid i ti fynd i'r afel â nhw nos e, wrth hmm. rhedeg busnes. Beth wyt ti'n mwynhau a falle beth sydd ddim yn gymaint o ddiddordeb i ti, timod, pan ti'n edrych ar yr ochr ariannol a yr holl elfennau sy'n neud busnes da? Ie, ie. So dwi'n meddwl fatha, yr ochr dwi yn mwynhau gorau ydy, jyst fatha dangos y brand a fatha hyn, fatha siarad yeah. amdano fo. Bod yn yngerddol am yeah. brand yna fe. Sti, a yeah. hwnna'n falle yn dangos bod lot o waith meddwl wedi mynd mewn i'r brand yeah. yn dweud, a bod ti'n yeah. hyderus i rannu'r stori na. Yn union, ie. Yeah. Sgan fi ddim fatha fatha i hwn man, o'n i'n mynd gorau fatha rehearse fo, oedd o just fatha naturiol, dwi'n dwi gwybod y brand inside out, a dwi'n gwybod bod o, dwi just eisiau bod yn hollol transparent amdan bob elfen ohono fo. So mae cyfleoedd fel yma yn really cool. Um, Diolch yn digwydd yn aml, fatha ti'n gwybod dy hun, mae'n siŵr fatha ti'n yn gallu fatha siarad am y busnes ac y brand fatha o hyd, ond mae gael yr opportunities yna lle mae fatha, mae gen ti pobl sy'n fodlon gwrando um, a gwrando ar beth ti'n sefyll am yn, yn rhywbeth dwi'n really enjoyo. Yeah. Um, cos dwi'n really angerddol amdano fo. Um, ond hefyd mae'n rhoi y cyfle i fi, y rheswm arall dwi'n enjoyo fo ydy fatha Dwi'n gallu dathlu yr yr artistiaid sy'n involved efo busnes, dwi'n gallu dathlu yym a siarad amdan Peris and Co sy'n printio iddo fi, fatha roid yr unigolion a'r busnesau Cymreig 'na sy'n neud job rili cwl yn y ffrynt hefyd Ie. because fatha eto yn aml iawn ma' nhw'n gael y cyfleoedd yna hefyd. Ie a fi'n siŵr bydden nhw'n falch o gael y cyfle i weld eu gwaith nhw ar grys, timod, yn hytrach na falle mewn, sa i'n gwbod, darlun eu llun mewn siop neu rywbeth, timod, gweld nhw'n cerdded lawr y stryd yn gwisgo be maen nhw 'di creu. Yn union, fatha fi sy 'di creu hwnna, ie, ie. Sy'n wahanol, fatha, fel ti'n deud, fatha ma' lot o artistiaid yn, fatha, wnaethon nhw wneud darluniau da, fatha print sy'n aros yn tŷ rhywun a, heb os bod chdi'n cael fatha crowd o ffrindiau drosodd i dy dŷ di, ella wneith pobl eraill ddim gweld y print yna. Ie. Ond dyna sy'n wahanol dwi'n meddwl efo'r dillad ydy fatha mae'n fwy weladwy dydy? Mae o ar y stryd, mae o yn dy wyneb di, so mae'n mae'n creu'r fatha'r cwestiynau yna a ia, so s- mae hynna'n rili cŵl bod nhw'n gael y cyfle yna mewn ffordd a dwi jyst yn hapus bod fi'n gallu fatha rhoid rywbeth gwahanol iddyn nhw. Ie. Yym. So ia, ar ochr fatha, swn i'n dweud bod fi ddim yn enjoio gymaint ar rhan ochr busnes. Um, swn i'n dweud yr ateb boring sef yr ochr cyllid fatha, mae'n amlwg. Fatha, dwi'n meddwl bod bob person busnes mwy na lai mynd i ddweud hynna, unless bod nhw wedi fatha studio mathemateg a bod nhw'n lyfio numbers. Tydw i ddim yn enjoio hynna. Um, be arall dwi'n mynd enjoio? Dwi'm yn gwbo. Dwi'n meddwl bod fi'n... Mae'n swnio fel bod ti'n eitha bach o all-rounder. Bod ti'n mwynhau gwahanol agweddau o'r... Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl cos bod o i gyd dal mor newydd. Dwi 'di dal o fewn fatha tair mlynedd gyntaf y busnes. Dwi'n meddwl mae o i gyd yn newydd so mae o i gyd yn profiad newydd a dwi isio dysgu so... Ie. ...Yym ie ella bod chdi'n iawn ella bod fi yn jyst licio trio bob dim. Mae o'n gyfnod heriol. Wyt ti 'di gweld yr heriau 'na yn dy fusnes? Do, dwi wedi gweld y heriau 'na, definite. Yym, a dwi'n meddwl fel i fi fildio fo, ma' 'na heriau newydd yn kind of dod i'r brig fatha dwi'n gweld. Yym, 'swn i'n deud fatha, yr un mwya i fi ydy fatha, fel o'n i'n deud gyna, dwi'n meddwl dwi wedi gweld ers o'n i'n fach fatha'r oriau fatha ma' mam fi wedi rhoi fewn i, i busnes hi er enghraifft, fatha dwi wedi gweld fatha pa mor anodd ydy o. Ond dwi'n meddwl tan da chi fatha neud o'ch hunan a fatha bod chi actually yn, yn gael y profiad dydy o ddim yn glir fatha faint o oriau ydych chi gorau rhoi fewn yeah. i wneud o weithiau fatha dwi'n gweithio llawn amser, dwi'n dod adra a dwi'n gweithio fatha 4-5 awr wedyn ar ôl gwaith, fatha bob diwrnod mwy na lai, ac ar y weekends hefyd. So, y rheswm mae hynna'n anodd ydy fatha, dwi'n enjoyo fo, ond weithiau mae o'n dod fewn i fatha bywyd um, tu allan i gwaith ydy fatha'r ochr social o fatha gweld ffrindiau, Ie. gweld teulu, yym, a weithiau teimlo fatha bod fi'n methu allan ar rei pethau. Yym, so mae hynna'n rili, rili anodd. A dwi'n meddwl fatha, yn ddiweddar rŵan dwi wedi kind of stepio nôl a fatha sbio nôl dros y blynyddoedd dwytha a gweld, o ie, dwi wedi actually methu allan ar dipyn. Swn i'm yn newid o, mewn ffordd. M- mae'n kind of weird i ddeud hynna, because dwi 'di rili enjoio fo, dwi 'di rili lyfio bildio busnas, ond ma' hynna'n rili tough, fatha. Ie. Ma' hynna'n rili, rili anodd. A ti'n sôn am dy fam fan'na a'r teulu, timod, bod profiad gyda nhw o redeg busnes. Oes 'na bobl fyddet ti'n tynnu arno am sgwrs neu falle, timod, cyngor? Ie, definite. Ie, dwi dwi siarad efo mam fi lot am am rhedeg busnes, fatha mae hi dal i pwsio dwi. Yym, weithiau pan dwi ddim isio, a dwi isio just day off, mae hi fatha mae hi dal fel 'na. Yym, so dwi 'di dibynnu ar hi lot ag um, stepdad fi, dad fi, dwi'n galw fo fatha mae o'n rhedeg travel agency yn fanna hefyd yn Felin Heli. Yeah. So um, Dwi siarad lot efo fo, mae o fatha'n rili driven hefyd, so ma' nhw dau yn rili rili helpu fi. Yym ma' nhw 'di roid yr insight massive i fi 'swn i'm 'di ga'l otherwise. Yr kind of fatha profiad fatha at its core, fatha yr nitty gritty fatha gweld o. Yym nes i ddigon ffodus cyn i fi gychwyn y busnes i ga'l cymorth gan yym chwyddo'n lleol sy'n rhan o Arfor. Yym so hynna nath gychwyn y busnes i fi pan o'n i ar yr adag lle o'n i'n kind of meddwl amdano fo. Um, nath, nes i just gweld, basically, yr advert ma'r fatha Facebook yn do fyny. Um, ac oedd llwyddo'n lleol yn cynnig mwy na lai fatha cwrs deg wsos oedd o, so oedden ni'n gael at yn gilydd unwaith bob wsos um, i siarad am pynciau gwahanol o cyllid farchnata, um, bob dim. Ac ar ôl y deg wsos na o fod ar hwnna, oedd na, oedd pawb yn gael mil o bunnoedd i gychwyn y busnes, ond oedd hynna rili really helpu. ond wedyn oedd na cyfle ar y diwedd lle nathon ni wneud fatha um, Dragon's Den type thing. Yeah. So oedden ni'n gael fatha siarad am y busnes a dweud beth oedden ni'n mynd i gynnig a wedyn ar ôl, pwy bynnag oedd yn fuddigol ar ôl hwnna, oedd yn cael mil o bunod eraill uh, extra hefyd mewn ffordd i, ar ben hynna. So o'n i ddigon ffodus i ennill hwnna, so gysi i'r mil extra. So ie, yeah, rhan ochr cyllid, nath gael y 2,000 na rili, really, rili really helpu fi gychwyn off, cos oedd fatha, even just sbio'r fatha, oh, fe drem y fforddio tibod, talu 20 punt am fatha printer bach oedd hynna'n fatha wbath oedd yn rili dychryn fi. So wnaeth gael 2,000 rili, rili helpu. Ond fwy na'r pres, 'swn i'n deutha unrhyw person fatha os ma' 'na cyfle fel yna jyst cerwch amdani because oedd gael mynd ar hwnna am deg wsos cyfa yym mor werthfawr i fi. Beth oedd yn dda amdano fe de Dan? Yfe'r ffaith bod ti gyda grŵp o bobl oedd yn mynd trwy rhywbeth tebyg, neu efo'r ffaith bod nhw'n gallu, a ti'n gallu tynnu ar unigolion oedd yn arbenigo mewn wahanol agweddau o fusnes. Y ddau, ie, definitely, yr cyfuniad o'r ddau. Ond fi oedd y person oedd fatha bob bob wsos oedd fatha pwy bynnag oedd yr unigolyn oedd yn dod fewn o'n i 'di fatha kind of researchio pwy oedden nhw so oedd ganddo fi cwestiynau'n barod i fynd so o'n i jyst yn gofyn gymaint o gwestiynau o'n i'n gallu a wedyn o'n i'm yn disgwyl hyn ond fel ti'n deud fatha y profiad o gael bobl at ei gilydd oedd yn mynd trwy'r un problemau ac oedd yn ella'n newydd i maes busnes dod at ei gilydd bob wsos um, o hwnna'n werthfawr hefyd fatha ie yeah. A oedd y ffaith bod e wedi cael ei gynnal yn lleol mm. yn help hynny oedd gyda chi'r cyd-destun o beth oedd e fel i rhedeg busnes yn yr ardal 'ma wedyn, yn doedd e? Dwi'n meddwl oedd o, oedd, na, ti'n iawn, ie, a a hefyd be oedd o oedd fatha yr network ti'n kind of adeiladu, dwi'n meddwl hefyd fatha bod ni i gyd o fewn yr un ardal, mae pawb yn nabod pobl gwahanol... Ie. ...a jyst kind of gallu siarad bob wsnos, o ti'n, dwi'n, dwi efo'r problem yma, A wedyn ella 'sa rywun arall yn deud, 'O, dwi'n nabod rywun sy'n gallu neud hynna iddo chdi, sy'n gallu helpu chdi efo hynna. Ia. So bob wsos yna oedd 'na fatha ryw ryw foment o fatha, 'Waw, ia, ma' rywun yn gallu helpu fi fama. A fel 'na mae o yn Gogledd Cymru 'de, a tibod, yn Cymru hefyd, dwi'n meddwl fatha, mae o gymaint o fatha byd bach, mae gymaint o pobl yn nabod ei gilydd. Ia. Ond Mae eisiau gwneud mwy o hwnna, falle. yn does Neud y e? fwy o'n efo weithiau mae peth drwg, ond Ie, fatha, ie. mae yna fatha lot o fudd iddo fo hefyd. Oes. Ti'n
Sôn yn gynharach bod cynaliadwyedd yn bwysig i'r brand. Sonia tym bach am hynny i ni. Ie, so mae'r ochr yna i fi, mae hwnna wedi bod yn fatha rhan o'n fi ers o'n i'n ifanc, fatha fel o'n i'n dweud gynnau hefo'r profiad gyntaf o gweld Byw ar Goch, fatha dwi'n meddwl mae 'di cychwyn ers hynna, dwi 'di fod yn hollol fatha, efo'r interest yn y yn y yn yr ochr cynaliadwyedd because dwi 'di ga'l 'y nŵyn fyny yn fama yn gogledd Cymru, dwi 'di enjoio bod allan yn y mynyddodd, allan yn nofio, allan yn whatever. Yym dwi 'di wedyn, es i mlaen wedyn i brifysgol i astudio bioleg so dwi me'wl wedyn ma'r addysg fi 'di kind of fatha dal 'di bod yn focused ar cynaliadwyedd. Yym gesh i yym job llawn amser wedyn yn amlwg ar ôl bod yn brifysgol dal yn y maes cynaliadwyedd. Gwerthu solar panels.
Yn union, ie, solar panels hefyd, yn, yn amlwg, ie, yn, yn Australia yeah. hefyd. So, yeah. Mae'r ma blynyddoedd o fatha cyrraedd y pwynt yma i fi, so ddim surprise i fi bod, bod o'n gymaint o, o thing ar gyfer y fusnes mewn ffordd. Um, mae cynaliadwyedd yn really bwysig because tebyg i fatha, brands fatha Patagonia, er enghraifft, lle mae o hwnna ydy'r prif beth maen nhw'n ffocysu ar, so fatha 'di o ddim amdan jyst creu dillad a gwerthu dillad, mae o amdan addysgu bobl, mae o amdan wneud y gorau fedrwn ni fel busnes um, i wneud yn siŵr bod bob elfen a bob rhan o'r busnes um, bod cynlluniau diwedd yn cael ei meddwl amdan. Yeah. Um, a fel a dwi'n trio bildio fo, dwi'n trio kind of meddwl lot i, i a beth dwi wedi dysgu gan fatha brands fatha Patagonia, dwi'n trio adlywyrchu hynna yn y brand yma hefyd. Um, Mae'r dillad dwi wedi dewis, yn er enghraifft, um, maen nhw i gyd yn cael ei wneud um, gan manufacturer yn Bangladesh, ond mae bob um, cotton, mae'r ma, ma, ma t-shirts i gyd yn 100% organic cotton. Right. Dwi ddim yn rhad i brynu fewn, a mae hynna'n meddwl fatha bod profit fi'n llai, ond i fi, mae o mor bwysig bod fi'n gael yr elfennau yma i gyd yn sorted i gychwyn efo pan dwi'n bildio'r brand ar y funud a bildio'r busnes. Um, Mae'r hoodies yn 80% organic cotton, 20% recycled um, polyester, so mae hynna'n cael ei wneud gan fatha boteli sydd yn cael ei iwsio sydd wedyn yn cael ei um, ailgylchu. Um, Mae'r inciau da ni gyd yn defnyddio ar yr dillad i gyd yn water-based, so dyn nhw ddim yn defnyddio fatha toxic chemicals o gwbl, so mae hynna'n rili really bwysig hefyd, bod nhw'n cael cyn lleiad o niwed ar yr amgylchedd a sy'n bosib, a eto mae hynna'n yr un peth am y dillad hefyd, ma' ma'r ffaith bod nhw'n organic yn meddwl yym bod 'na ddim pesticides yn cael eu defnyddio i tyfu'r cotton, so wedyn mae hynna'n cael lot llai o effaith ar yr amgylchedd maen nhw'n cael eu tyfu. Yym, ond hefyd dwi'n meddwl o fewn yr fatha stratosphere o cynaliadwyedd, fatha mae'r ochr fatha pobl yn dod fewn i fo hefyd, fatha sut mae'r dillad yn cael ei gynhyrchu, bod nhw'n cael eu basically mae bob dim yn cael ei cynhyrchu mewn factories oedd a fair trade, so mae'r pobl yeah. sy'n gweithio hefo, um, efo rights sy'n sy, sy, sy gyd yn gyson um, a bod pawb yn cael ei talu um, wage, fair wage hefyd, so mae'r ma, ma, ma elfennau yna yeah. i gyd yn rili really bwysig iddo fe. eto lot o waith meddwl yn y Ydy, lot o waith meddwl.
Pan ti'n astudio busnesau blynydde yn ôl, ti'n sôn am y themâu yma o ran cyllid, marchnata, oedd cynaliadwyedd ddim yn rhan ohono fe, ond mae'n dod yn fwy a fwy pwysig a'n rhan greiddiol, bydde ti'n gobeithio, o unrhyw fusnes yn y erbyn hyn. Shwt mae'r cwsmeriaid yn ymateb i hwnna wedyn, yr ochr cynaladwy yna? Yym, I fi, a siarad yn ôl be oeddwn i'n siarad am gynna' ar gyfer fatha'r target audience, hynna ydy'r fatha'r target audience dwi'n dwi'n trio mynd am ydy lle ma' hynna'n bwysig i bobl. Ma' 'na, dwi'n meddwl, fel mae o ŵan, ma' 'na ma' 'na gymaint o bobl sy sy'n gweld yr angen am cynulleidfaoedd a sy'n dallt pa mor bwysig ydy o. Dwi'n meddwl 'dan ni reit ffodus bod ma' hynna allan ar y funud. Ie. Ma' 'na pobl, ma' ma'r audience 'di kind of newid i, ma' pobl isio prynu dillad o safon sy hefyd yn gynaliadwy, so dwi reit ffodus bo' fi'n gallu gwerthu i'r pobl yna. Ond hefyd i fi fatha, mae o amdan yym addysgu y pobl ella sydd ddim yn gwbod pa mor bwysig ydi o. So ma' bob interaction dwi'n ga'l pan dwi'n neud fatha pop-ups ne' market stalls, i fi mae o'n gyfle i ddim jyst siarad am y brand, mae o yn gyfle i siarad am pa mor bwysig ydy'r cynaliadwyedd a bod nhw'n dewis dillad sy hefo hynna at its core mewn ffordd, bod hynna yn bwysig i'r brand. O'n i'n mynd i holi ti am y cyfryngau cymdeithasol, o'n i eisiau pigo lan ar be wedest ti gynnau ynglyn â timo, yr gwaith marchnata. Ni mewn cyfnod lle mae 'da ti lot o employee generated content, a ti digon hapus i roi dy hunan o flaen y camera i sôn am yr gwaith a'r cynnyrch, yn dwyt ti? Sonia ychydig am yr ochr yy cyfryngau cymdeithasol i ni. Iawn, ie, ma'...
O'n i ddim, so fatha dwi dwi fod fatha dwi'n very fatha, o'n i ddim, ie, sgynna i'm problem dweud dwi'n very fatha introverted fatha dwi'n methu disgwyl i jyst rhedeg adra a jyst fatha cuddiad. Fatha, dwi'n heitio siarad efo chdi.
o, diolch. Na i'n gymryd hwnna'n bersonol. Ond mae di dod, fatha, mae, dwi wedi gorau fatha fforsio'n hyn, dwi'n meddwl, yeah. i fatha, iawn. Ers ti fod yn gwerthu'r solar panels. Ers i fi fod yn gwerthu'r solar panels. Na'r newid Hynna literally oedd o.
Efe na beth oedd e, just y ffordd so, personoliaeth di newid. 100%, ie, yeah, 100%, ie. Yeah. So pan o'n i'n gwerthu... So bach o hael a newid personoliaeth. Ie, yeah.
ar, ar threto, fatha colli job. Ie, yeah, get a grip. Ie, yeah, o hwnna fatha, dwi'n meddwl ti'n iawn, actually, fatha, cos dwi'n dweud fatha, o'n i mewn sales iawn, oedd o fatha door knocking oedd o, so oedd o'n fatha horrendous, oedd o literally mynd rownd bob tu, a nocio bob drws, a gorfod bob 30 seconds gorfod fatha delio efo rhywun gwahanol, cymeriad newydd, a jyst gorfod ffigro rhywun allan yn rili sydyn. So fatha nath hwnna ddod â fi allan o shell fi completely, um, a rhoi lot o hyder iddo fi. A hefyd, yr ochr arall oedd pan oedden ni'n siarad gyna am fatha llwyddo'n lleol, fatha bob wsos oedden nhw'n rhoi fatha tasgau newydd i ni. A un tasg, um, mwy na lai bob wsos, oedd o'n, oedd o i wneud efo fatha rhoi dy hun allan yna ar cyfryngau cymdeithasol, so fatha recordio chdi'n deud hyn a llall, a siarad am dy fusnes, a oedd, oedd pawb yn rili heitio fo, oedd fatha, oedd o'n rili cringy, ond... Pawb yn heitio fo. Oedd na neb yn enjoio fo, oedd na hollol neb yn enjoio fo. Ac o' 'na neb yn gweld y point ono fo. Ie. Fatha pam bo' ni'n gor'o' neu' hyn fatha ond ŵan dwi'n gweld fatha ma'n actually neu' sense fatha ti'n gor'o' ŵan dyndwt fatha ma' ma' cyfry- cyfrynga' cymdeithasol fatha rili yn pwysleisio ar fatha rhoi dy hun allan yna a a dangos pw' ti a rhoi dy wyneb yna. Yym so sgin ti'm dewis rili fatha dwi 'di kind of dysgu hynna fatha just gotta do it, suck it up mewn ffordd. A yeah. mwya ti'n neud o, haws am yn gael, dwi'n meddwl. Mae fatha, mae'n dod yn haws. Um, ddim i ddweud bod fi'n fatha enjoyo fo. Um, Swn i'n licio gallu fatha neu llai ond fo o roed yn hyn allan yna, ond rhaid chdi gwerthu stwff. Oh, a, hwna ydy fatha i ni, i fi, ia, i ni, fel dwi'n dweud, fatha, bod ar y cyfryngau cymdeithasol ydi fatha un o'r platforms mwya dwi'n gwerthu ar, so mae o'n rili bwysig gael hwnna'n iawn gymaint â bosib. Ond mae'n rhan anfodol o'r brand hefyd yn dyw e, t'mod, a rhywbeth sy' 'di esblygu yn dyfe? Definate. A t'mod, ma' 'na bobl busnes mas 'na, perchnogion busnes mas 'na, mwy na thebyg yn gwrando ar y pod 'ma, a yn meddwl am eu cyfrifon socials eu hunain, a falle'n meddwl, dydw i ddim isie rhoi'n hunan mas 'na. falle bod nhw ddim eisiau sefyll o flaen y camera, ti'n mm -hmm. yeah. um, neu bod ar y ffôn. Pa gyngor fydde ti'n rhoi iddyn nhw?
Dwi'n, i fi, be nath fatha newid pethau i fi oedd sylweddoli pan mae rhywun yn sbio ar ffôn nhw, maen nhw'n sbio ar y fideo yna, o chdi ar social media, wnaeth nhw watcha do a wnaeth nhw allan meddwl rhywbeth am one or two seconds. wnaethon nhw cario ymlaen efo bywyd nhw, wnaethon nhw tendio i'r plant, wnaethon nhw fynd i gwcio, mynd i gwely, deffro diwrnod wedyn, a maen nhw probably di kind of anghofio amdano chdi mewn ffordd i ryw raddau. Yeah. So just kind of meddwl fatha, di o ddim hynna drwg, fatha, so ddim mynd i fod hynna faint o repercussions amdano fo. Mae pobl mor brysur Ma- ma'r ma'r ofn 'na gen ti o fatha be' ma' pobl eryll yn meddwl, dydi o'm rili yn wir, fatha dydi o ddim hynna drwg. Fatha ma' pobl yn cario mlaen efo bywyda nhw a ia i ryw radda ma' nhw'n caru mynd i anghofio amdano chdi so fatha paid â gorfeddwl o. Yym dwi me'wl hynna nath kind of newid petha i fi. Fatha os dyna'n neud sense? Ie ti'n gwbo' dwi fe'wl fatha ia ddim i ddeud fatha 'dyn nhw'm yn mynd i cofio amdano chdi, ti yn gobeithio neith nhw cofio amdano chdi 'c'os hynna 'di'r po- whole point fatha dyna 'di point rhoid dy hun allan 'na. Ond dy- dy'r fatha meddylia 'na ti'n neud yn dy ben, 'dyn nhw'm rili'n wir, fatha. Na. 'Di o ddim mor ddrwg a hynna. Diddorol.
Cyngor da fan'na. A ti dal yn y dyddiau cynnar o redeg y busnes. Oes 'da ti ryw garreg filltir neu rhywbeth ti'n edrych 'mlaen am nesa? Ie, so nesa ydi fatha, pan nes i gychwyn y brand, yym, breuddwyd fi o'dd basically cyd-weithio hefo nid yn unig artistiaid a busnesau unigolion rili cŵl, yym, cwmnïau a yym organisations yym mawr sy yn sefyll am yr un pethau a dwi yn. Yym dwi'n rili excited. Dan ni'n neud fatha cydweithiad hefo Halen Môn sy'n brand ag yn fusnas ledled y byd. Yym so dan ni ar y funud yn gweithio efo nhw i creu fatha dyluniad hollol newydd sy'n dod allan sy'n rili rili exciting. Um, Dyluniad brand wedyn? Neu be, be Dyluniad um, t-shirt ah, i nhw. Okay, yeah. So, um, i fi, mae hynna'n really cool. So, bydd yr t-shirt yna, yr dyluniad yna mond ar gael yn siop nhw. Mae hynna'n really exciting. Um, y ddau peth arall ydy, da ni hefyd yn cydweithio efo'r Parc Cenedlaethol Eryri i ddathlu 75 mlynedd o'r parc I fi, eto, o' hwnna'n un peth o'n i'n breuddwydio am pan nes i gychwyn y brand a mae o'n digwydd blwyddyn yma. Yym, ac wedyn, swn i'n deud yn olaf, yr breuddwyd fatha pell i ffwr', yym, ac y peth dwi'n kind of meddwl am sy'n cadw fi fynd ydi, dwi eisiau fatha creu basically fatha gofod dwi'n meddwl, yym, gofod lle mae'r dillad ar gael i brynu, ond hefyd mae o'n gofod lle mae pobl creadigol a pobl yn y maes cynaliadwyedd a sy- sy'n enjoio fod allan yn y byd agored yn gallu fatha dod at ei gilydd i fatha gael coffi a gweld pa fatha projectau cynaliadwyedd sy'n mynd ymlaen. So fatha hub ydy o. Yym. sy'n kind of cyfuno'r elfennau yna i gyd efo'i gilydd yma yn Gogledd Cymru. Mae yna gymaint o bobl sy'n dod yma i drafeilio a sy'n sy dod i ymweld â'r lle a dwi'n meddwl sa fatha gofod fel yna'n really cool ond hefyd ddim jyst i nhw, pobl lleol hefyd sy'n gallu fatha dod at ei gilydd um, fedra ni fatha rhannu straeon a rhannu fatha talks am be mae rei o'r charities yn Gogledd Cymru yn neud. Um, a wedyn bod y dillad jyst ar yr ochr fatha hynna ydy'r dream dwi'n meddwl, hynna dwi'n trio creu.
Ffantastig. Mae'r dillad jyst yn... Rhan ohono fe. Rhan ohono fo, ie. Ie, ie, ie. Dyna'n y sens, fatha, ie. Mae o'n galluogi i fi cyrraedd y pwynt yna, dwi'n gobeithio. Ie, a chwarae teg, yn amlwg, ti'n ti'n gweud bod ti'n berson manwl iawn, a mae lot o waith meddwl wedi mynd mewn i ddechrau'r busnes, a ti'n bod ti'n amlwg yn trial tyfu'r busnes, ond mae lot o waith meddwl wedi mynd mewn i'r dyfodol fyd, so grêt clywed am y cynlluniau yna. A ni'n Dod i ddiwedd y drafodaeth, a ni'n dechrau bach o batrwm lle ni'n holi pawb sydd ar y pod set o gwestiynau cyflym. Felly cyfle yma i ti yn ateb y gore. Ti'n barod? Dwi 'di deutha chdi dwi'm yn dda am hyn.
Dwi angen ymchwilio, dwi angen meddwl.
Ti angen Na, honestly, ymchwilio. hyn yn ôl nad dwi. Fel dy gyngor di gynne, just na fe. Ti'n barod? Dwi rioed di gael un un cwestiwn yn iawn mewn pub quiz, so...
Bear with. Uh, iawn, cwbl o gwestiynau. Cwestiwn cynta, lle ti'n gweld y busnes mewn 5 mlynedd? Uh, creu gofod, pen wiwar. Gwych.
Be yw dy hoff beth am redeg busnes yng Nghymru? Y pobl. Cydweithio hefo pobl really cool sy'n neud pethau really cool a fun. um, a rhannu'r siwrna hefo nhw. Ateb da. Ie.
Yeah. Yeah. Gwybio. Enwa un busnes yng Nghymru ti'n meddwl sy'n neud yn gret ar hyn o bryd?
Halen Môn. Briliant.
Client, da iawn. Shed Cymru. Ie, yeah, gwych.
Os na fydde ti'n rhedeg y busnes ma, be fydde ti'n neud? Heblaw gwerthu solar panels.
Dal yn gweithio llawn amser. Ie. Yeah. Ie, yeah, yn y byd cynnydd diwedd. Ie. Yeah. Os na rywun mas na'n gwrando reit nawr ac yn stryglo gyda rhedeg busnes, be fysa ti'n dweud iddyn nhw? Yym,
dos nôl i pam ti 'di gychwyn o. Be ydi'r rheswm? Paid â meddwl amdan y product neu service ti'n trio creu. Strip it right back a meddwl, yym, be wyt ti'n trio creu, be di'r teimlad wyt ti'n trio creu a dangosa hynna a siarad amdan hynna. Gwych, cyngor da Dan. Ie. Dan, diolch eto am sgwrsio gyda ni. A dyna ni am bennod arall o Momentwm, The Making of a Business. Os ydych chi wedi mwynhau'r sgwrs, cofiwch i wasgu'r botwm subscribe ar ba bynnag platfform ych chi'n gwylio neu'n gwrando. Hwyl.